Gynançdym begençlimi? Aslynda romantiçny aýdym. Bu gezek men birazjyk stilimiň daşyna çykdym diýsem hem bolýar. Birazjyk milli lirik aýdym ýaly bir aýdym. Gowy aýdyma meňzedi. Gowy aýdym. Söýgi baradamy? Söýgi barada, koneşna. Söýgä ynanýaňmy?

Goşup, goşup. Studiowanyň owal ikinji wersiýasy bardy. Studiowanyň ikinji wersiýasyny açyp barlaşdyrym funksiýalaryny çöti ýetmeýän zatlar bardary şo döwürler ondan.

Gowy. Gowy, gowy söz ýok. Atak mix edilmedi, intä mix edilse bu başgaça bolýara bu. Başgaça diýýänim çudo mundan kän üýtgänok. Ýöne indi eşitmeli zatlar eşidilip galar edip ýaňy grewerler halar çynarlar diýip açyp. Soň master näme etdi, näme üçin çözüň? Master uje polny hemme zady bir neme edem edip hemme ýerde diňlär ýalak bir standarda getirmeli da.

Minus bilen bize bäş sany aldy, altynjy sany almady. Back-up. Indi, köşek. Biz nämede otyrys bärde? Tanyşdyraýyn. Tanyşdyrmak gerek däl, ol indi onnodan, ony wideoda tanyşdyraýyn. Döwran Amandurdy. Bir täze aýdym bardy. Aýdym işläp beripdi Toýjan aga, Toýjan Niýazi. Tanaýanlar bar bolup biler. Döwran köp.

Onsuz özüm-ä gowy görýän, güýçli işlemäni gowy görýän. Çary tarapdan oglanlara jaň edýän-de, Eý, geliň, näme, näme, her kim onsoň pylan zat, pylan zat diýýär, orta onsoň bir giden zat çykýar-da, onsoň şonda çarçaryp gitmeli. Intäk kän, paka aýtmaýyn kimlerde indi, kän aýdym bar şu wagt. Eksportdan çykyp taýynjak bolup dur-da. Ol ýöne bir Şu gün meň bir aýdymym çykmalydy täze aýdym oňam miks mastering käbir neme taraplaryn Döwrana ynandyk gowy zat kaçswasyndan şu hem bolmadyk adamlar neme bolýada näme gerek diýiň işimi kaçswasyndan şu hem bolmadyk hilinden şu hem bolmadyk adamlara ynanmagyny gowy görýän Döwranyňam hiç hili hil tarapdan Emeleý. Ýüzüne öwemok şoň şu büzme geledi aýtdy. Öwele bir nemedaý okamysa hiç öwüp geläý bolmasa. Sen agyryp seret biraz. Ol men agyryp seredeýin bolma. Hili barada hiç hili şübhäm ýok. Serýozno. Şoň üçin Toýjan aga ýalak. O barada-da hiç hili hilini hili barada şübhäm ýok. Oň işläp beren aýdymyna bärde ses goýmalydym. Gelip Döwran bilen ses goýup iň gowy saýlawlardan biride meň üçin. Iň ýerinde düşäýjek diýip pikir edenlerimden. Bärde ses goýduk, aslynda kän bir ses-ä goýanok eken welin maňa bir gezeklik kyýap geçdi. Ýöne bir aýdym çykardyk. Nesip bolsa ýetireris size. Gowy aýdym Toýjan Niýazi ýazdy. Miks, mastering, ses o zatlarynam döwran etdi. Nesip bolsa ýakynda köp adam belki neme etýändir, gyzyklanýandyr. Tehniçeskiý taraplary. Nägiläp aýdym işlenýär. Mysal üçin täze meň täze aýdyma başlajak wagtlarym ýaman gyzyklydy-da bilýäňmi? Nähili haýsy studiýa gitmeli? Hawa. Neme edip ýazýardylar-ka, näme etýärler-ka? Beat nä şo wagtlar şeýdýärin-dä, mysal üçin. Şo wagtky maňa gerek bolan aýdymyň adyny geçe geçeli öwrendim men. Maňa Diphaus EDM gerek ekenini bilemok. Soňa ýyllar ýyllap men mysal üçin agam indi giden aranžorlara gitýäňä. Agam maňa şuň ýaly aýdym planinkaga meňzeş aýdym işläp beräý. Näme şeýdip düşündirmeli bolýar dagy o bir ýaly. Gönüden gönene žanr aýtsaň gowy dagy ýöne. Žanr saz žanrlar zatlar bar a şolary bilseň gön a maňa idea me edip ber ine dip haus bolsun şeýle şeýle bolsun ýa regge stil gerek zat diýip düşündirip şo zatlary men bilemok. Aslynda men regge bilen trepi garyp ber diýip bolýa ýada ine haus bilen trepi gar diýip bolýa. Wot ana şo zatlary şo wagt bir biri gürrüň beren bolsada bir peredaça bir zat edip. Meň aňsatlaşardy işim diýip pikir edýän. Mundan soňky nemeler täze aýdyma zada başlajaklar üçinem bilýän adamdan käbir size gerekli soraglaryň jogabyny alyp, munam wideolaşdyryp, gowja kontent edip size ýetirjek nesip bolsa. Planymyzda uje köp wagt bäri şoň üstünde işläp otyrys, bişirip otyrys. Indi täze çykjak köp birnäçe birden kän sanly hitiň eýesi awtory Döwran şoň gönüden göni ne studiýasy görýäňiz studiýasynam düşürerler tam meşhur studiýada bäri köp znamenitolar bilen kabr zat edilip düşürilen nemede onsoň bu baradada näme ulanýa näme zatlar

Uluja bezeg işler näme bolýar? Onuň yzyndaky o rebrler o ýaýrap bar edip gitýär ya, o zatlaram men o bäş alty gezek diňlänsoň alýan men ony. Ýöne umumy bir süýjülik gowulyk bolýar ol u obşe diňleýji dä ol. Häzir obyçny diňleýjiden bir tik ýokarda bolmagy mümkin ýöne tak. Ondan oňat ýokary sesenok diýýäňiz. Professional da sen baý şuňa gerek diýseň-ä badyr ýok. Ýok.